Kan chim lengmang tho bantukin chungkua pakhat te nain kan zapi tein unau ah pakhat cu chuak sual um ko i Chin miphun ti khin hei tuak ko sih law kan miphun hi kan tam lem lo i mi tlawmte kan si ko i atu nai ah Chin lengkhawng si zeitindah kal ning si le zeitindah kan rak fun ning si ti zong kan pa Pu Ṭial Lian nih a chim. Hakha kan hmuh dihmi si kaw mah cacun nu le pa, u le nau hna nihin ni ah kan chim kan rel lengmang a dikmi ral kan tu ko ee. Chilengkhawng siseh, Chile cozah siseh, NFCNE siseh kan ral hi kan theih tuk. Kan ral hi kan theih tuk caah nihin ni tiang hi ral hi hnu tei lo ahcun a si ko. Hnu tawlh awk ṭha ti lo tiah ral kan hmuh kan tuk lio ah tohaw kan ruah lo pipi tein an rak chuak ve hoi cu. Khakha hau deh si. Kan unau, kan chungkhat chuahpi hawi lawng te an si ko. Takhan an rak tuah tikah hi ni ni ah atu kan ton ni si. Tunai chim cang khah! Chinleng khawngsi hruaitu vialte zong nih si ahcun hi ral hi kan tuk hau ko cang tiah hnatlaknak an nei i kan tuk hau ko cang tiah Chinleng khawngsipi nih hnatlaknak a nei. Mah hlai ah khin an kan tuk cang cu, an kan kah cang cu. Mahca cun mi ni ahhin kan lung cu sau ko. Kan lungsaunak ah kan ralkap zong an thi thluahmah ko. Kan ralkap zong nunnak an pe thluahmah ko. Hi cungah hi Chin miphun tampi ai huat bik Chinland khawng si le Chinland cozah kalnak ah a duh lomi cu zeitin dah kan tuah lai? Mipi hna ruat ko u. Na unau ai tel lai, na chungkua ai tel lai. Ruat cang u. Khakha. Cu si caah tu ral kan tukmi hi a foinak chim ahcun ralkap nih cu ral cu a tuk thluahmah ko lai. A tuk thluahmah ko lai. kan ral cu kan theih tuk caah hi AA le a hawl si zongah cun khatalei si zongah atu nai kan chim bantuk an ngol lo ahcun an kan uk dih hnga ding cu ahofa nih dah duh lai kawl ralkap uk dih ding le A Yakkai nih kan rampi uk ding cu ahofa nih dah duh lai kan duh lai lo Mah ca cu hi kan tuk thluahmahmi si ko i nu zong kan kir hlei lai lo. An i chap zong ah hika hmun ma kan i chap ve ko. A bik in kan i chap khawhnak cu tutan ah tunau ah ralrawng hruaitu nih an chim. Hei! Phaisa nan rak thawh hi kan i lawm taktak. Hekchepte kha cawk thluam ai kal thluam ah a si ve ko. Kan i lawm taktak. An chap ve bantukin rak chap ve ko tuah. Rak chap ve ko tuah. Kan ni zong nih chap awk nih kan chap ve ko i ramleng ummi, ramchung ummi, ramchung ummi kha zei kan ti hnga rak chap diang hi na thiam hrimhrim lo maw? Rak pek diang hi na thiam hrimhrim lo maw? Kawlram chung na pawcawmnak ah hi dothlennak a diknak kan tuahnak ah na phaisa rak pek hi na thiam hrimhrim lo maw hal kan duh ko ya ta kha na to ve ko kan mipi hna ramchung mipi hna phaisa neina kan i theih ko Rengkun Mali Kali A kakik um min ah tidim Falam Hakha Thlantlang Matum Mindat Complex pek na khi na thei si sip lo maw nihin ni ah na pek mi kan hmuh dih ho mani phuan caan si ti lo phuan caan si ti lo tih hlah tih hlah pek na ka nei lo i pek khawhnak hmun lo mi ti ka cu Lihsi, lihsi, hi ralhrang hi do na duh taktak. Atu an kan ram ah a rami e hi ka duh lo na ti ahcun nan naih chiah na si na ka rak langhter ve cang. Peknak a fawi tuk. Mio chung lawng khi si khuate vialte kanmah kuchung ah um ko. Khakha si tika kawl holh in cu a cawng piah la. A cawng piah hlah, na ningzak lai. Cacun nihin ni ah khuachung in siseh, khuapi in siseh, khuate in siseh, heh! khuate lei hi kan ralkap kalnak poah caw he vok he an lei chiang he an cawm hna. Khuapi nih ummi vialte nangte na neih chiah hi rak tek ve hi a caan si cang. Mah lawng kha rak kap ve tuah, rak kap ve tuah. Hi ṭaw hlan i ah kan i bawm dih ti ka lungput kha nei u. Kan bawmh hna timi bia hi hmang lo. Kei zong kai tel ve. Kei zong kai tel ve. Hi dothlennak cah thil a herh ni cawknak ah kei zong kai tel ve ti kha nihin ni ah kan duhmi si. an kan chawhtor kannih nih kan i bawmh hna kha mah zat kan i bawmh hna kha ti. Na herhmi cu kan i bawmh ko lai ta nangmah vei ahcun atu cu miphun pi hla si kan i bawmh hna timi lungthin i chim ti hlah u si hi miphun pi hna lah kei zong ka rian se ve kei zong kai tel ve timi tu kha kan duh nangmah ral kan tu ve kanmah ral kan tu ve pakhat si A leng khinh kan i bawmh hna khah ti kha Khrihfabu zong nih nih chim ti lo. Nu bu zong nih chim ti lo. Mino zong nih cu hilra tuk na kan i tel ve. Ka rian si ve ti lungput te kan duh si. Kha atu ralan tuk na kha kan bawmh hna kha dollar thong ah chim ti hla ka tu ve Dola Tho Ngan ti kha kan lungput si cang hna. Kan lungput si. Hi vialte ral kan tu i a kum in kal cang i aho na thi? Kan rakap kan thi. Nu le pa na an thi, vanlawng nih bom tlang ti aho in rawk, biaknak a rawk. Kan pastor te an thi. Nufa ngakchia an thi, ho na ti Chin miphun kan thi, ho biaknak ram Khrihfa biaknak a rawk, cucun na rian si ve lo maw? Na rian si ve lo maw? Ca cu hi rau tuk hi ka rian si ve, ka miphun si ve, ka ram si ve, ka biaknak si ve timi lungput hi dai tuah hna u si. Chap chin ko hna usih, kan chap ve thluahmah lai. Tu kan tawn ti lai lo. Nan kan pek lo zongah a thi awk in kan thi ko lai. Nan kan pek zongah thi awk in kan thi ko. Tu kan tawn lai lo. Kan ram chungah miphun dang ralhriam tlaih kan umter hna. Khakha si. Kan umter hna lai. Ni ni ah Chin miphun kan ral ṭha ko. Ral a tumi zong kan ral ṭha. Ram leng i um i Khrihfabu pastor le bu kip kan ral ṭha. Chat kan i bawm ko. Mitmu kut tong si. Chat kan i bawm ko. Nazi kan i bawmmi hi a dikmi ra kan tukmi ca kan i bawmmi si. A teinak zong Pathian hi kan pek. I bochan hi a duhmi si, i lungrual hi a duhmi si, i dawtnak hi a duhmi si, dawtnak hi a lian bik si. Hi kan tuahmi vialte dawtnak si ko seh. Dawtnak si ko seh. Dawtnak tein ra kan du ti lai. Dawtnak tein kan te, kan ten ti lai. Dawtnak tein pakhat le pakhat na zoh ṭi hlah. Chin miphun vialte hriamtlai zong seh, hriamtlai lo zong seh, ni ni ah, ni ni ah kan i don hna raltuk ding ah. Miohlai ral kan nei, ii ral kan nei, hi pahnih kan. A dang vialte hi cu ral nan si lo. Amah belte hi pahnih he na va komh ahcun ral ah a cang sual. Ahcun kannih cu tuk thluahmah a si ko cang lai caah a rannak in atu lio caan te hi kan Chin miphun ah a biapi bik caan a si caah Fekchep tiah na naihmi kha ram chung i mirum pawl zong ram ram chung i khuapi ummi mirum pawl zong khuate cu an vok an ar an, an met in an thawh dih nangmah kha na bau caah a peknak cu a fawite min langhter hlah rak pe thluahmah ko rak pe thluahmah ko na pek ah cun ral na tu ve tinak si horang ya khai ngong te khe na pe ko khi Yakhay miphun hi ramchung an i pe tuk. Kan theih tuk. Khakhasa Chin miphun zong Chin ral a herh bikmi ral kan tuk liopi si caah khan ramleng ummi hna zong nih chep tiah lungdongh lo te kei ka pek sang kai ding rih la ti hlah usih. Nifatin rian na tuan, nannih cu nifatin phaisa hmuhnak um ko. Kanika lei cu rian ṭuan zong a phaisa hmu si lo. Sanain an ṭuan i an hngah ti hang heh an pek. Ka kha si caah ramleng ummi vialte nang na caan i fatin na pokkhimnak ah hi na buai lo. Kani kan ram cu ni khat rawl einak caah paw khapkhat paw ca kan bui lu mi si. Ca nang cu paw ca na bui lu caah na tuan ah cun a chuak thuam mi si ko i miphun caah i zuam rih ko miphun caah heh tiah na lung um ve rih ko eh nik mi ral kan tu hi hi a ral ral kan tuk na atu nai kan chim bantukin harnak cu kan tong ko lai Cu kan tawlh lai lo. Hmaitu kan kal lai i Pathian tlaihmu tein, dawtnak tein ti kan chin len, kan chinram khamh hna u sih ti kha sawm ka cah.